Ähliňize salam mähriban dostlar ýadalaryňyz gowumy janyňyz sagmy ýenede men siziň bilen täze wideoda Ahmet Meredow Mähriban dostlar bu günki wideomyzda nesip bolsa siziň üçin iki sany gowy web saýt paýlaşmakçy ýagny ähliňiziň pul gazanmak isleýänligiňize belli ondan soňra-da hani hakykatdanam käbir web saýtlaryň üstünde öz aýratynlyklaryňyz bilen aýry öz başarnyklaryňyz bilen pul gazanyp bolýar we şu gün hem size iki sany web sahypa hakynda birnäçe maglumat bermekçi. Mähriban dostlar, birinji size maglumat bermek islän saýdymyň ady Redbubble. Eýýäm birnäçäňiz bilýän bolmagyňyz mümkin. Redbubble 2006-njy ýylda Awstraliýada işe başlaýar we häzirki wagtda hem jemi iki müň altynjy ýylda döredilýär, ýöne ýaşy on alty ýaşynda diýýär häzirki wagtda şu saýdyň ýaşy, on alty ýyl bäri işleýär, ýagny iki müň dördünji ýylda zatda eýýäm düýbi tutulan bolmaly. Mundan başga-da dostlar, Redbubble-yň esasy aýratynlygy, siz bu ýerde öz harydyňyzy hiç hili töleg tölemän haryt satyp bilýäňiz. Ýagny, öz harydyňyz diýlende siz hiç hili haryt öndüreňizok, siz diňe näme diýsem, dizaýnerler ýa bolmasa diýeli bir surat düşürilýän bolsaňyz, ýa-da bir çyzgy çyzylýan bolsaňyz, umuman bir özüňizde bir aýratynlyk bar bolsa, bir sungat, bir ne art diýilýär, bir sungat döredebilýän bolsaňyz boldy. Ýagny Redbubble esasy edilýän iş özüňiziň işiňizi, ýagny suratyňyzy, çyzgyňyzy ýa-da ýazgyňyzy saýda girizýäňiz. Ýagny saýda giriziňizden soňra-da men häzir Kompýuterde görkezmekçi. Şo ýerde özleriniň harytlary bar. Ýagny siz öz suratyňyzy, logoňyzy getirýäňiz. O ýerde saýdyň özünde ýetmiş den köp harydyň üstüne telefon daşlary, maskalar, maýkalar, ondan soň başga-da kofe içilýän näl diýsem stakanjyklar, islendik bir zada siziň şo suratyňyzy goýup, logoňyzy, dizaýnyňyzy goýup, şo harydy satýarlar. we siziň her göçen harydyňyzdan size ýigrimi prosent pul berilýär. Ýagny ýigrimi dollarlyk bir haryt satylsa, eýýäm siziň şu ýerde peýdaňyz dört dollar, ýagny her harytdan. Siz bu ýerde hiç hili harydam taýýarlamaýaňyz, ýa-da harydyňyz göçen wagty birine şyp etjek bolup ýa-da onuň adresini ugratjak bolup köseleňizok ýa-da puluny aljak bolup kösenmeýäňiz, hiç hili aladaňyz ýok. Diňe siz öz dizaýnyňyzy ýükleýäňiz, bar bolan şol. Ýasaýanam, öndürýänem siziň dizaýnyňyzy basýanam, alyjynyň öýüne ugratýanam, alyjydan pul alýanam saýdyň özi. Siz diňe dizaýn ýükleýäňiz. Onda näme? Size gysgaça görkezeýin nädip girmeli, nädip haryt ýüklemeli. Mähriban dostlar, Redbubble nokat com saýdyna gireniňizden soňra burçda özüňize ýörite akkaunt açylýan bölüm bar, Sign up. Ýagny şu ýerden siz özüňiz saýda agza bolmaly bu ýerde müşderi hökmünde ýa-da artist ýagny eýýäm siz bir haryt öndürýän adam hökmünde şu ýerden sign up etmeli. Girenizden soňra şu ýerde gireli meselem habarçy diýeli magazinimiziň ady näme bolsun diýeli. Çaýçy. Çaýçy. Passwordymyzam goýaly bir zatlar. Boldy. Indi şeýlelik bilen häzir şu saýtymyz açdy we girdik. Indi saýtymyza giremizden soňra täze haryt öndür. Magazynyňy taýýarla we tölegiňi al. Ýaly birnäçe şu ýerde görnüşleri görüp bilýäňiz. Has giňişleýin şu ýerde özüňiz okap hem giňişleýin tanyşyp bilersiňiz. Indi şu ýerde biz zatdan başlaly. Add design ýa-da şu ýerde add new work, ýagny täze bir iş ýükle ýa-da täze dizaýn ýükle. Biz şundan başlap bileris. Indi bize ýüklemek üçin meselem siziň ýaňky diýişim ýaly düşüren suratyňyz bolup biler, çyzan çyzgyňyz bolup biler, taýýarlan dizaýnyňyz bolup biler. Ýagny harytlaryň üstünde ulanyljak logo, ulanyljak şekil şu ýerden ýüklenilýär. Indi men elimde hiç hili taýýar zat ýok, ýöne şonuň üçin bir ahalteke atymyzyň suradyny ulanmak isledim. Bu surat eger başga ýerde düşüren bolsa bagyşlarsyňyz, men bu ýerde hiç hili pul gazanmak niýetim ýok, ýöne bir adamlara görkezmek üçin. Indi meselem şu ýerde iňlis diline soňra-da fransuz dili bar. Indi şu ýerde zadyň ady, meselem, harid, haridimiziň ady däl-de, title diýeli, meselem diýeli, Dizaýnymyzyň ady Ahalteke. Ine şunuň ýaly biz dizaýnymyzy ýükledik. Tag isleseňiz bu ýerde e, hashtag goýup bilýäňiz. Bu ýerde doly informasiýa goýup goýsaňyz has gowy bolar. Ondan soňra şu ýerde tag Arka tarapyny islesek üýtgedebilýäsmi? Ýok. Aslynda hiç degmäli. Ştaýy degmeli däldim. Eý diýen ýok. Indi haryt alamydan sonra bu ýerde biz ölçegini oňarmaly. Place image. Ýok. Produktlarda ine görşüňiz ýaly şunuň ýaly birnäçe harytdy telefon daşynda meselem e, zadymyzyňky disable bolan üçin suradymyzyň kaçtwasy gaty pes. Bunun kaçtwasy ýani hili gaty pes bolanlygy üçin şu harytlarda eýýäm ýükläp bolmadan disable ýani kabul edilmedi. Ýöne telefonyň daşynda eýýäm hana kabul. Ýassyk daşlary, iPad, zanaweska, başga näme indi çaý, e, Kofe gaplary, stakanlar. Umuman şunuň ýaly birnäçe harytlary-da siz ine sagat-da ýa-da munuň ýaly termizde, sumka, maska, bu näme? Bulam-a üýtgeşijek bir zat, bilmedim, sumkajyklar. Ýagny şunuň ýaly birnäçe harytlarda siziň dizaýnyňyz ulanylýar we şu harytlar göçende size-de ýigrimi prosent pul tölenýär. Indi şunuň kyýaly ýöne disabled diye collection save edeli. Bu näme diye? Major content yes edeli bilemok. Oh, dur dur dur. Adult language alcohol drug blood cancer violence şu zatlar hani e, arak ýa-da diýeli e, zyýanly zatlary zat etýärmi diýä dizaýnymyz ýok. Ine haridimiz şu wagt goşuldy. Ine şunuň kyýal dostlar e, özüňiz öz dizaýnyňyzy taýýarlap has uly gowy hilli surat ýükläp birnäçe 70-den köp e, harydy Şu saýtda ýükläp bilersiňiz. Eýýäm indi iPhone telefonlaryň keýsleri çykyp başlady. Birnäçe telefonlaryň, ýagny biziň suratymyz şu wagt şunda ulanylýar. Eger göçen ýagdaýynda zat etýär. Size ýigrimi prosent peýdasyny berýär. Indi meselem, ýör almost ready to sell diýýär. Indi şu ýerde meselem biz töleg, meselem diýeli, harytymyz göçdi. Ýöne biz tölegi nirden almaly, nädip almaly? Diýeli köpüňiziň, hany, bank bank hasabyňyz ýok ýa PayPal hasabyňyz ýok. Şonuň üçin ony hem şu ýerde belläp geçeýin dostlar. Payoneer ine şu saýtyň üsti bilen siz özüňize worldwide ýagny e, internet üstünde onlaýn bank hasap açyp bilýäňiz. Bu ýerde hem e, birazjyk wagtym bolsa men size gysgaça görkezeýin. Sign in nel ýalňyş basdyk ýekeje minut. Şu ýerde Register bölüminden, ýagny Agza bol, Banka agza bol diýip, şo bölüme basanyňyzdan soňra Payoneer-de siz özüňiz islendik ýerde bolsaňyz hem şo ýerden özüňize bank hasap açyp bilýäňiz. Ýagny Visa, Master kartlar ýaly, ýagny bank hasap hökmünde şo ulanyp bilýäňiz. Meselem diýeli ilkinji registrasiýa basan wagtymyz Aslynda bu bank hatyň akynda köp durmak islemeýän gysgaça geçeýin soň gyzyklanýanlaryňyz eger hany bank meselesinde közenç çekýäniniz bar bolsa payoneer'e girip şo ýerden özüňiz hasam giňişleýin synap görüp bilersiňiz. Indi şu ýerde meselem ilkinji soraýan zatlary näme üçin ulanjak? Meselem aýmy onlaýn seler ýagny biz onlaýyn söwda etmek isleýäs şoň üçin gerek. Indi I am looking to ýagny men şunuň üçin bir zatlar gözleýän ýagny get paid e-commerce account ýagny men onlaýn bazardaky pullarymy almak isleýän. Ýagny şonuň üçin. Indi ikinji üçünji soragy meniň aýlyk zadym hani volýumym diýä 10 müň dollardan aşakda aýlyk hani aýlanýan pulum 10 müň dollardan aşakda boldy. Indi biz register etýäs. Indi şu ýerde häzir register ederim welin sizden öz şahsy maglumatlaryňyzy sorar, adyň, familiýaň, e-mail adresiň, doglan günüň, ýaşaýan ýeriň hemme zatlary sorar. Meselem bu ýerde individual ýa-da kompaniýa görnüşde hem saýlap bilersiňiz. Hemmäňiz meselem togsan prosentiňiz individual saýlarsyňyz. Indi şunuň ýaly bu ýerden özüňize bank PayPal hasaby ýoklar ýa-da bank meselesinde hani daşary ýurtdan pul almakda zatda ýa-da onlaýn söwda etmekde közenç çekýäniňiz bar bolsa, şu Payoneer-den özüňize aýratyn bank hasap açyp, şony ulanyp bilersiňiz. Bank barada doly has giňişleýin informasiýany häzir berip bilemok, çünki belki tölegi bardyr ýa-da diýeli Aýlyk tölegi bardyr ýa-da her tranzaksyonyňyzdan pul alýan bolmagy mümkin. O zatlar barada doly giňişleýin aýdyp bilmeýän, çünki men özüm tek doly zat etmedim bul banky, gyzyklanmadym. Ýöne muny bir aýdyp geçeýin diýdim. Indi, diýişimiz ýaly, ýaňky Redbubble-a töleg meselesini girýäs. Meselem, adyňyzy ýazýaňyz, familiýaňyzy ýazýaňyz, e-mail hasabyňyzy ýazýaňyz, ondan soňra Ýaşaýan ýeriňizi ýazyň, adresiňizi ýazyň. Meselem, ýurduňyz, meselem, Türkmenistan. Näz birnäçe adam şu wagt wideo görýänleriň ýetmiş prosenti Türkmenistan. Häzir bir min. Türkmenistandan. Arkaýyn öz ýurduňyzy saýlap, saýtda agza bolup bilýär. Çünki siz Türkmenistana hiç hili haryt ugradyňyzok. Diňe siz öz dizaýnyňyzy, öz Şekiliňizi ýükleýäňiz, şol görnüş, şol dizaýn satylanda-da her harytdan ýigrimi prosent puluňyzy alýaňyz. Ýagny indi ýetmiş sany haryt bar bolsa, diýeli ortalama baha ýigrimi dollar. Gowja pul. Ýagny her harytdan siziň gazanjak puluňyz dört dollar satylan wagtynda. Meselem diýeli aýda Bäş sanja harydyňyz satylsa ýigrimi dollar, eýýäm diýeli elli haryt satylsa iki ýüz dollar. Ony oturan ýeriňizde siziň üçin bir pul. Siz hiç hili müşderi bilenem zat edeňizok, aragatnaşyga gireňizok ýa-da başga bir işlerem edeňizok. Diňe dizaýn ýükleýäňiz, bar bolany şol. Munda ýagny passiw gazanç diýilýärdi. Siz işlemän gazanýaňyz munda. Saýdyň saýda hiç hili tölegiňiz ýok. Bar bolan şunuň ýaly has giňişleýin zatlary özüňiz ýene girip serişdirip görersiňiz. Redbubble-daky hani öz şekliňizi, öz suratyňyzy, öz dizaýnyňyzy ýükläp haryt satmak boýunça maglumatlar şundan ybarat. Indi ikinji web sahypamyz. Bu da Skillshare diýilýär, ýagny öz başarnyňy beýlekiler bilen paýlaş. Meselem diýeli, biriňiz tans edip bilýäňiz, tans öwret. Ýene biriňiz tort bişirip bilýäňiz, tort bişirmegi öwret. Ýene biriňiz, bilmem, latte, kofe ýasap bilýäňiz, ýasamagy öwret. Hany, şonuňky ýaly özüňiziň başarnyklaryňyzy paýlaşar ýaly Skillshare. Ýöne şunuň ýaly web sahypa bar, bu-da hem mugt, siz öz başarýan zatlaryňyzy professional derejede mugallym hökmünde wideo düşürip goýýaňyz, ýöne bu ýerde esasy zat dil dil has gowy gerek. Çünki, meselem, iňlis dilinde ýerine ýetirseňiz, has köp tomaşaçy alyp bilýäňiz we size-de her görlen wideoňyza görä, ýa-da ýutubda pul berýär, ýöne ol üýtgeşik uly pul däl. Ýöne Skillshare-de hany mugallymlaryň gazanýan puly bäş müň dollardan ýüz müň dollara çenli gowy gazanýan mugallymlar bar. Ýöne Skillshare-de hem özüňiz ýene-de men has giňişlerini girip durmaýyn şu wagt sign in däl. Sign in däl-de sign up edeli. Meselem, member däl bolanymyz üçin özümize Facebook arkaly ýa-da Gmail arkaly ýazmasa-da ýönekeý informasiýalarymyzy ýazyp hem Skillshare agza bolup bilersiň. Skillshare-de belki isleseňiz indiki wideolarda has giňişleýin maglumat taýýarlap bilerin. Skillshare-de başga näme aýdyp bileris? Ýaňky diýşim ýaly, Meselem siziň wideoňyzy müň adam gördi diýeli bir sapak öwretýäňiz. Bilmem boýag ýa bolmasa agaçdan bir zat ýasamagy öwretýäňiz. Adamlar gyzyklanýar. Daşary ýurduň adamlary täze zatlary öwrenmäge höwesli. Öwrenýärler, görýärler siziň harytlaryňyzy, siziň wideolaryňyzy. Eýýäm siziň her görülmäňize görä size pul tölenip durýar. Ana bu ýerde hem siz bir wideo ýükläp goýýaňyz, ana şo wideoňyz size belki bäş ýyl boýunça, belki on ýyl, belki ölýänçäňiz şo wideoňyz size pul getirip durýar. Skillshare-iň hem iň gowy mümkinçiligi şonuňky ýaly. Dostlar, bu günlükçe şu wideo şundan ybarat. Wideoň soňunda ýatlatýan kanala agza bolmagy, laýk basmagy we wideomyz beýleki adamlar üçin we siziň üçin ählimize peýdaly Gerekli wideo diýip pikir etseňiz onda hökman kommentariýa ýazyp dostlaryňyz bilen paýlaşyň we şeýle haýyş edeýin. Şu wideoda ýaňky Redbubble meselem şo saýtymyz iň aňsat pul gazanmak üçin iň aňsat saýtlaryň biri. Ýagny muny islendik adam edip biler. Wideony görmedik galmasyn. Islendik adam surat düşürmek düşürip bilýär. Ýa bolmasa bir özüne görä bir dizaýn çyzyp bilýär, bir şekil çyzyp bilýär. Meselem, käbir maýkalary görseňiz, üç sanjak ýazgy bar, bar bolan şo başga zat üýtgeşik zat ýok. Hani her kim diňe bu ýerde bize diňe gerek zat kelle. Her kim kellesini ulanyp bilýär, başarny başarnykly. Şonuň üçin hem wideony görmedik galmasyn. Her kim şu wideony kim gören bolsa iň az On adam bilen paýlaşsaňyz onda hasam köp adam wideony görer we ýaňky Redbubble-de birnäçe ildeşlerimiziň özleriniň şekilleri, özleriniň dizaýnlary, özleriniň harytlary ýer alar we iň bolmanda aýda hersiniň jübüsine iň bolmanda elli dollar pul girer diýip umyt edýän. Dostlar onda näme bu wideony şu ýerde jemleýän. Şeýle wideolaryň sany köp bolsun diýseňiz indiki hepde ýene-de şunuňky ýaly size peýda getirjek Iň gowy web sahypalardan ýene iki sanysyny iki sanysy barada maglumat taýýarlaryn. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.